Geart Tigchelaar hat nei Leechheid yn Nijek út twatûzen sechstjin syn twadde bondel by Hispel publisearre mei de titel Ommers. Tigchelaar publisearre al earder proazagedichten op sawol Ensafh as RIXT, mar no hat er dus in folsleine bondel mei proazagedichten publisearre. De bondel is tige fraai foarmjûn troch Jelle Post. De strakke foarmjouwing past om sa te sizzen tige goed by de strakke foarm fan 'e gedichten. Sjoch wol? Doch ik it sa goed? Ja hear.
Moai. Yn in fraachpettear yn de Ljouwerter Krante ein augustus fertelde er, en dy er is fansels Tigchelaar, dat er ynearsten gjin skiften yn 'e bondel hawwe woe. Minsken, gjin skiften. Mar syn útjouwer en redakteur Piter Boersma die docht der oars oer. En dat is ek mar goed ek, want de yndieling is goed trochtocht. It jout sa in beskate opbou, beskate struktuer en oan jo as lêzer sa hâldfêst. Ik wol mar sizze, sa is it dus wat mear as in bondeltsje proazagedichten. Mar lit ús no nei it iepeningsfers gean, dat skifteleas is, om it sa mar te sizzen, om't it foar de skiften útgiet. It heilsume ûndergean fan it minsdom. It liket der op dat ik it jak yn it bosk weromfûn ha. It past my net mear, it nei de omrin bringe giet my te fier. Faaks dat ik it fermeitsje litte kin, it jak is sûnder wryt of slyt. Hing it mar gewoan yn 'e kast, leave, seit se. Mooglik dat it dy yn 'e neie takomst wer past. Hja kin sels it ûndergean fan it minsdom heilsum bringe. Wa't bekend mei Tigchelaar syn wurk is, falt hjir fuortinoaks op dat hjir dúdlik ferwiisd wurdt nei Leechheid yn Nijek, syn earste bondel dy't ik niis ek al even neamd ha.

Mei oan 'e ein in draai of alteast in útsmider dy't sawol wrang as grappich wêze kin. Soe de dichter dêrom ek in wytrigel skreaun hawwe om sadwaande dêr de klam op te lizzen? Of is dat om in net al te strak blokje te hawwen, sa't men wol mear sjocht yn de proaza-poëzy? Hawar, lit ús no earst in fers lêze mei oan 'e ein in grappich ein. Mei oan 'e ein in. Mei in grappich ein. Punt. Lul op in drumstel. Op in oefenjûn hellet er foar de grap de lul foar it ljocht en slacht dermei op de trommels om. De oare bandleden sjogge fernuvere, mar moatte tajaan dat it gâns better klinkt as it sprekwurd hawwe wol. Gâns better ek as wannear't er mei stokken spilet. Har útstel is om dat freedtejûn, as se yn it doarpshûs fan Damwâld spylje moatte, wer te dwaan. Hy troppet it slachroer werom yn 'e broek en antwurdet dat er soks net meitsje kin. Syn mem soe dit kear komme te sjen. No, miene hja, dy hat him grif faker sjoen. It is net sa dat de dichter allinne mar lollige ferhaaltsjes skreaun hat, perfoarst net. Yn de measte gefallen dolt it djipper as dat en hat men it idee dat de dichter wat fertelle wol. Sa stipt er hjir en dêr maatskiplike saken oan en giet er op dingen yn dêr't er him drok om makket, sûnder dat it al te engasjearre wurdt. Hy besiket it sa subtyl en dêrmei sa poëtysk mooglik te hâlden. Mar in inkele kear sjit er dan dochs út 'e bocht, dan leit it der dochs wat te tsjok op. Mar miskien oardielje jo as sjogger wol mylder oer it fers dat ik no foardrage sil. Net wier. Kinst dy altiten wol drok meitsje om de wrâld en it feit dat fleanen fierstente goedkeap is. It is krekt goed dat de ein sa gau mooglik komt. Net wier. Wie dat ek net wat Beppe sei doe't se net botte lang mear te libjen hie. It rocheljen lûder as it smûgen waard en se mei alles en elkenien frede hie. It wie dochs net allinnich foar harsels, mar benammen foar ús as famylje it bêste dat se einlings de holle dellei, net wier. Wat de dichter mei de titel Ommers sizze wol, wol ik net ferklappe. Feit is wol dat it bywurd ommers twa kear yn 'e bondel foarkomt. Soe dat wêze yn 'e betsjutting fan 'hey, do witst wol' of dochs mear yn 'e betsjutting fan 'nammentlik, Wa't it wit, mei it sizze, mar it is fansels moaier om it riedsel yn stân te hâlden. It is ommers wol sa dat Ommers in tige nijsgjirrige bondel is fan in tige nijsgjirrige skriuwer dy't hjirmei al wer in nije rjochting ynslein is. Ik bin dêrom ek tige benijd op hokfoar wize Tigchelaar ús ferrasse sil mei syn tredde bondel. Mar foar't it safier is, dûk ik jitteris yn Ommers.